Roj baş. Em ê di vê vîdeoyê de hawara xwe bikînin rewşenbîr, zane, mamosta, xwendevan û wekû giştî gelê Rojavayê Kurdistanê. Pergala xweser ya Rojava ji bo gelê Kurdistanê şansek kesnedîtî ye. Şansek destneketî ye û îro ev şansê me êdî heye. Eve du hezar û şeş sed sal e Kurda şansê bi zîhniyetek azad, bi mejiyek serbixwe yê kurdîtî, Di bin tu bandora de nemayîn, di rasteka dîroka esîl ya Kurdistanê de şansê çand, ziman û xwe vekolîn bikin, lêkolîn bikin, lêpirsîn bikin peyda nekiribî. Deh hezar û şeş sed sal e. Yanî ji împeratortiya Medya heta bi roja me. Cara yekê Şansek weko Rojavayê Kurdistanê dikeve destê me Kurdan de. Me qadek azad, yanî parçeyek welatê azad, bi zîhniyetek azad, bi mejiyek serbixwe, Bi bîrek kurdîtî em bikaribin zimanê xwe, çanda xwe, dîroka xwe lêkolîn û vekolîn bikin, xwe bikînin rastiyê wê, tiştên xelkê berevajî kirîn em serre rast bikin, li cihê wê bidir û niştandin û bi vî awayî xwe nas bikin. Ev Rojava ji bo me şansek wisa ye. Danê? Bi taybet di qada ziman de yanî di qada zimanê kurdî de pêşxistina zimanê kurdî de em bêjin di qada zanista fîlolojî û etîmolojîyê de an jî zanistên têkildarî ziman de di demên dawî de pirsgirêkên me yên cidî derketine. Em vê ji beriya her tiştî vê qebîl bikin. Ev zimanê halê hazir bi navê akade mîko standard û nizanim çi û me lê kirî û me anî û em taxif in ev ziman aliyê gramer pîvan qewl da qewlan de ne kurdî ye. Belkî em peyvê bi kurdî bi kar tînin, ew jî şikestî mestî, ama ne fonetîk, ne gramer, ne santaks, ne semantîk, ne jî em bêjin ew dengî, ew fona em dertêxin ne kurdî ye. Eh, hin peyvên kurdiyan bi kar tînin, ew jî ji ber ku dengê wan ne kurdî ye, ew jî yan hişk têne gotin, yan nerm têne gotin, yan ji rastiya xwe cuda têne gotin, yan jî di wateyekî cuda de têne gotin. Ji ber vê divê em xwe dubare vekolîn bikin Lêkolîn bikin, lêpirsîn bikin û bigihêne rastiya xwe. Niha em ji vê dûr in. Taybet di qada ziwan de em pir ji vê dûr in. Zanî? Mîsal em bêjin Seydayê Celadet Bedirxan Ji beriya niha sed sal e hin xebat ser ziman kirine, dengên em bêjin herf bi tîp kurdî de, herfên kurdî tenê dinivîse her kesî dem em bêje her kesî em behsa osmaniya dikin, tirka dikin, farsa dikin, ereba dikin çinkî welatê me dagir kirîn û dinya me dorpêç kirîn ev bî. Ew tîpê erebî dinivîsandin Ê girêdayî me ê ji xwe me nenivîsandî, yanî ji me de bigire heta me nenivîsandî. Wextê bi me Medî dinivîsanda Tirk ji xwe dinyayê de tune bîn, Osmanî dinyayê de tune bîn. Li vê dê me cela de dibe dirxan. Di nav van sîstemên yan jî em bêjin dewletên bi tîpên erebî bi kar tanîn kê hingê tirkî jî derbazî tîpên latînî bîbîn. Rehmetî Celadet Bedirxan ew alfabaya ji bo tirka hatî hazirkirin. Hin şema ewî dikir, pênase kir, îşte deng mengê wê zaten dengê wê tirkî de jî hebî. Zanî ew elfeba anî li kurdî bar kir. Heke di qada zanistê de, di qada ziman de tacek zêrîn ya me hebe cile de dibe dirxan e. Ama hevano zanist bi evdîtiya sûfî û şêxan pêş nakeve. Zanist tiştek azad e, tiştek cuda ye. Hedem em dibêjin sûfî, em bi pîvana îslamiyetê behsa sûfiya dike. Yanî ew wateya îslamiyetê, me bi rêya îslamiyetê sûfiya xwe bi wer kirîne. Xwe sûfî di zimanê kurdî de tiştekî din e. Yanî ne ersifiya serriha wî dirêj û nizam dû şêv xwe xwe hiltewêje ne ew e. Tiştekî pîroz e. Zanî? Niha li vê dê me behsa rehmetî Celadet Bedirxan kir. Ji beriya sed sala me re tişt nivîsandine. Û baş kiriye û qenc kiriye û em minnetdarê wî ne. Ama ev nayê wê vateyê Celadet Bedirxan bi kitabûkek ev qas kiçik ev derya zimanê kurdî hemî şîrove kir, lêpirsîn kir û xwe gihand encam û rast evî dike. Tiştê ku saf nîne. Di zanistê de rastiyek wisa nîne. Yanî nabe hebe. Zanist pêl bi pêl, parçe parçe pêş dikeve, yek jêkê digire, ew bilindtir dike, ew dike astek di, ew dikine astek di û kamiltiya wê jî heta niha nehatiye dîtin. Anî? Ê çawa çê dibe ji beriya sed sala di şertê hezar û neh sed û sih û du çil û duyê de Celadet Bedirxan rûnişt zimanê kurdî hemî fetih kir. Tiştê ku zanîne hebûn o. Di zimanê kurdî de ji bilî, qewl, gramer û pêvanên sitiyên zemanê ber qenîr ti pîvan nîn û nikare hebe. Tiştê ku zanîne ne pîvanê min hene, nê Celadet Bedirxan hene, nê kesî hene. Ev zimane ji beriya sed hezar sal e hatiye çêkirin. Zimantiya şaristaniyetek pir pêşketî mezin kiriye. Fîloloxên hîn di Ewropa dibêjin, zimanzanê wa, camiyerê arkeoloxê wa dibêjin. Zimanê kurdî maka zimanê hînd Ewropa ye. Ez dibêjim maka zimana ziman hemî zimana ye. Çiya çê dibînî ka ji beriya sed sala Celal Dad Bedirxan jê re pîvana çêkir? Tiştek wisa neyne hev in. Wê rojê min parvekirinekê medya sosyal medyayê de dît. Ciwanek pêşkêşvanê Ronahî TV derket ya ev pirtûkek Rojava hatiye nivîsandin teze heralde saziya zimanê kurdî de nivîsandin ser ziman. Evî ciwanî digot, qîyamet rast dikir, hem jî di ekranê televîzyonê de. Ew qîyamet rast dikir û digot, qewlên Celadet Bedirxan hatine binpêkirin û nizanim Veca Badkir gel te nizanî ne pêşkêşvanê televîzyonê ye ne jî berdevkê partiyekî muxalîf e. Bat kir gel û Celal Han zanî Celal Ded Bedirxan çend ziman dizanîn û nizanim çin û çi. Niha em ji vî ciwanê re dibêjin. Bila kêmekî heke mereqa wî heye bila qada zanista fîlolojî lê kulîn bike. Dema kesek pir zimana bizanibe nayê wê watê ew kes dibe zimanzanê zimanê kurdî. Peyvana zimanzantiya zimanekî ne pir zimanzanîn e. Peyvana wê kesê zimanzantiya mije zimana mija re gotinê dike qewl û hostayek baş yê qewl û peyvan na wî zimanî ye. Dîroka wî zimanî baş zane, çand û civaka ew ziman derxistî baş nas dike. Zimanzantî ev e, zimanzantî ne pir ziman zanîn e. Yê kesê bêguman pir ziman zanîn ji bo zimanzanekî jî tiştek kir baş e. Hemû pîvan ne ev e. Ya kifşker ne ev e. Kesê pir zimanan zane dikare bibe tercîmanayek baş. Nikabe zimanzanayek baş. Ew pirtûka hatî nivîsandin. Naveroka pirtûkê mixabin dest min neket yanî gelek jî min hewl da min nikariye ev bi dest bêxim ji ber wê min nexwendiye. Ama li gor min hin dost û nasên xwendî temaşe kirîn bihîstîn. Welhasil qiyamet kidê dihatiye rastkirin? Paş daçekê em bi eyê dixwînin. Ne em bê di deh bi rê re em peyê dixwînin ewa bi ayê xwendiye got dibêjin di da bi rê ra zanî he nizanim ya di ji ve qe tandekên binavkirî ne binavkirî re her hal da îzafa hatiye gotin qisimî bihîstî Xwê Celadet Bedirxan ji ji kardêlan re gotiye lê ker ava gotiye kar. Yanî min çend tiştên nûsa bihîstin. Niha ev meselên teknîkî ne. Em vê baş di mejiyê xwe de bi cih bikin. Pirsgirêka me û zimanê kurdî ne teknîkî ye. Pirsgirêka me avanî ye, yanî yapsal e, binyatî ye. Ha me ji paşdaşeka re gotiye ra, yan jî me gotiye da, yan jî me gotiye de.

Elwêdî ya behsa wê tê kirine. A biyîne. A nikare ji bo kar bi kar were yanî li wê dê bi kar were. Wê dê behse tê kirin. Di mal de, bi rê re behsa hin kes dinê didke. Ji ber wê nikare bi ayê were xwendin. Li wê dê biyîn nîne. Li wê dê kirin heye. A kirinê a biyînê sembolîze deng çêkertiya wê dike. Yan bila heval hinekî vê ewêdî bikin. Ya dê mesela gotine îzafe yan jî veqetandek. Heval no li wê dê ne îzafe ye ne veqetandek e. Şîrove hevok şaş hatiye avakirin. Bi vî aqlê em nikarin hevokê rast ava bikin. Bi aqlê halêhazir, akademîk, standard, Celadet Bedirxan nizanim çi. Mesela lêker heye. Lêker xelet e. Hevala rast kiriye. Kar ji lêker pir rasttir e. Lêker kirdeye kirde. Dema ker Tê pişt peyva dibe kirdeyanî karekî hatî kirin kesê kar dike ne kar tê diyar kirin karker. Karker kesê kar dike, zêrînker kesê kar dike ye kesê karê zêra dike, dagirker kesê karê dagiriyê dike. Ne ji kar re tê gotin. Lêker ne ji kar re tê gotin. Yê kar dike ye. Ji ber wê tiştekî rast e. Ema ya em dixwazin bêjin ne ev e. Ya em dixwazin pirs girêka zimanê kurdî ne teknîkî, Pirsgirêka zimanê kurdî avaniya binyatî ye, yanî ne ya zimanê kurdî ha, ya me ya nêzîkatiya me ya bi zimanê kurdî em behsa wê dikin. Zimanê kurdî de pirsgirêk nîne. Pirsgirêk di me de ye. Çend tişta bijîn û vî de xwe xilas bikin. Yek, tişta em bê avanî ev e hewa no. Dengkirina tîpên alfabayê. Şaşe. Komple ji alfabaya tirkî ji dengên tirkî anîne di dengên dijberî hev fonetîkê de dijberî hev kurdî û tirkî anîne li kurdî var kirine. Şaş e. Çawa di erebî de navê ayê ne aye elîf e, di kurdî de jî navên dengê yanî dal ne de ye dal e, zal ne ze ye zal e, di kurdî de jî tiştên cuda hene. A, B, C, Ç, D tiştên ku sor nabe em ê zimanê me ji rastiyê ji qirika rastî ya zimanê kurdî dîr xistiye. Qirikek girîng ya zimanê kurdî heye. Di bi qasî ti zimana de ne girîng qirikek ya zimanê kurdî heye. Bi qasî ti zimana de ne girîng di zimanê kurdî de girîng e. Barometra wê jî dengê heye. Belkî jî di zimanê kurdî de ji peyva zêdetir qirêk girîng e. Yê me got dengê tîpa şaş hatiye şîrovekirin. Ha me lêkolîn kir, me pirtûka Kilîleyên Radengan dernivîs zandiye û vîdeoya me qenala me ya Youtubê jî heye em ders didin. Li vê dî. Tenê sê radeng bi eyê têne xwendin, fe, he, se. Yê de hemî cuda têne xwendin. Hin deng çêker têne pêşiya wan, hin deng çê têne li dîv wan. Hin bi ayê têne xwendin, hin bi iyê têne xwendin, hin bi êyê têne xwendin. Hin mesele kar heye li wê dêvê, war heye, can heye. Ama wisa wekî evê Tirkî anî evê yek divem vê bikwer. Do di zimanê Kurdî de wate li tîpê hatiye barkirin. Heta em vê di vî aqlî de bi cih nekin, di mejî xwe de bi cih nekin, em ê nikaribin tiştekî ji bo zimanê Kurdî bikin. Her ku em bikin em ê xirabtir bikin. Nixwe ez spasîya we hevalê pirtûk nivîsandî dikim. Spasîya min ne ji bo nûveroka pirtûkê ye. Ji bo vîn sebeb gotûbêjek çêbû yanî qey xirab e. Ji qerisandinê xirabtir nîne. Gotûbêjek çêbû qey ji xirab yanî. Bi sebebê gotûbêjek e. Tiştekî pir baş e. Tişta ji me kêm gotûbêjkirin e. Sofî nikare gotûbêj bike, karin bawer bikin. Wate li tîpê hatiye barkirin. Ne li peyvê, li tîpê hatiye barkirin. Bîst û yek radengên me hene, her radengek ji van kombînasyonek yanî malbatek ya peyva sembolîze dike, her radengek Kilîleyeke wê heye û ew peyvên aydê wê malbatê hemî ji wê kilîlê derdikeve. Dengçêker, yanî halê hazir ev tîpên niha jê re dibêjin dengbêr, AEE, ew dengçêker in heval no. Her yekî wateyekî wê heye û deng didin radenga. Wate, wateya bi wateya xwe ya heyî peyvê, wateya peyvê diguhere. Mesele bal, bel, bil, wisa. Wateya peyvê diguhere. Ev jî tiştekî pir hêsan e. Yanî zanîna me tiştek pir hêsan e. Bîst û yek radengên me hene. Herî jî kilîlek ya wa heye, yanî em bê ra ra peyv jî tê gotin ew tîpa destpêkê. Mesela kilîleya ra denga halê hazir e em dibêjin fe, fer e. Ferbîrê sembolîze dike. Kilîleya halê hazir peyva dengê em dibêjin xe, ax e. Axê sembolîze dike li qas hêsanî ve avê sembolîze dike. Herikdar e. Ancak em wisa bi kar bin xwe bikanî bikînin rastiya zimanê xwe. Ya dî çêkirina peyvê ye. Peyv çawa çêdibe? Peyv di encama hevgihandina we kombînasyona de peyv çêdibe. Mesela radenga ra di peyvekî de ra di kombînasyonek de dibe bir ra. Ev qas basî tiştekî zêde wisa zehmet nîn e. Mesela binêrin wextê me yê em sadan sala dû re hev re bizivrin li tiştê talî û pûç mijûl bibin nîn e. Me gel zeman wan dar kiriye. Ev wextê înternetê ye, nizanim wextê çi ye, zeman pir zû ewê didike, aqla însanan zû ewê didike. Heke em destê xwe bi lez nekin û di demek kurt de zimanê xwe nekihînin asta layîq û di hemî qada de ewî dî nekin, dibistanên me wisa zêde feydeyekî mezin nadin me. Wê rojê min zanîngeha Kobanê de wêneyê wê temaşe kir. Maşallah. Maşallah. Mirov guneh dike lê birêne. Ya girîng ne şeklê wê ye. Ya girîng tê hundirê wê dagirî. Tê bi çi dagirî? Tê bi vî zimanî dagirî. Tê bi estetîkkirina vî zimanî dagirî. Tê xwe bi xwe guhandina rastiya vî zimanî dagirî. Li xwe binêrin em hemû wekî lala lê hatine. Kirko, kirko, kirko. Ê zimanek wisa dibe qey. Wekû dawî zimanê kurdî makîtî ji gelek zimanan re kiriye. Belkî maka erebî jî be, tu zanî gel heval erebî xweş tê axaftin, tu zanî. Mesela em li vê dê peyva bav berçav bigirin. Di hevjîntiyê de bav e. Ji bo zarokekî çi ye? Bû e. Bû. Bi çi ye? Bî, biyîn e. Oya mezin, dema tê daw ya, peyva dibe delal. Biyîna delal, delal. Biyîna delal. Ji bo bavê, bavek ji bo zarokê xwe biyînek delal e. Navê wî çi ye? Bû e. Baş e em dibê ya bo, ha bo, werhasil hin tiştên wisa têne zêdekirin. Ew ê ya li wê dê pêşgira xîtabê ya. Ha, Şirnexê dibêje ha bo, pêşgira xîta, xîtaba pêşgir e yanî xîtab e eslda, bang e. Ha bo, ya bo. Li wê dê koka peyvê, mesele peyva xurê çi ye? Bû e. Ê baş e hûn li Rojavayê Kurdistanê jiyan dibin, hemî Erebî jî dizanin. Ev bû jî ne bû e. Ereb, Erebî eyê tînin pêşî, e bû. Ne bû e Kurdî ye. Navê bavê xwe neşmevirine. Tiştek wekî di tê dîtin nîne. Di bikulî di serkeniya her tiştî de kurdî derdikeve. Tenê bila hêz û kalîna mirova kolanê hebe, vekolanê hebe. Ev vekol in di serkeniya her tiştî de ev kurdiya me perîşan kirî heye. Ma ku her tiştî de ew heye. Bû ew bû. Em vekulin, em lêkolîn bikin, em destê xwe bidin hev, xwe bikênin rastiya zimanê xwe. Îro bi xatirê we heta vîdeoyek din bimînin di xêr û xweşiyê de.